Dong myero cako lok ka ma peya wakwano Ginacoya i kit man, Lubanga tye ki kop i komi kacel ki i koma. Gin moni ma nyinge larre ni ginne kilwongo ni gum. Gum-mi wan dong walimo. Ento pe tye leb mo ma an atwero lokone ma weko okelni angoli. Pe tye kit leb mo ma an atwero loko wek inge ni lok me larre pire dit kato jami ducu ma tye i wi lobo. Jo ma pe gin gujolo lar pa Kricito pe gitye ki yeye man, dok pe gitwero niang man. Ento bot jo ma gilarogi, jo ma Rwot oyakke botgi, gitye ki ngec man. Omiyo ikwane i Ginacoya. Pol guto pire, lakanagi kinguno wigi pire, lunebi kinekogi pire. Jo nino dong guwinyo kwena me kwo, dong pe giromo lokke, tamgi pe twero lokke. Ci tye jo mapol ma tamo ni kono abed calo ngati, pien nongo neno dano moni tye maber ki i wangi, kono abed calo ngati, kono abed calo ngati.

kwane kuman. Nen, bad Rwot pe odoko cek ma pe dong twero laro dano, ite bene pe oding ma pe romme winyo lok. Ento timwu marac aye opokowu woko ki Lubangawu, balwu omiyo wange dong oume Wuume woko i komwu, omiyo dong pe winyo kokowu, pien remo dong onywano cingwu woko, lwet cingwu opong ki tim me bal keken, dok bene wuloko lok goba ki dogwu, ki lebwu bene mwowo lok me timo tim maraco.

Leng piny ci wanongo wanongo matut muto ma ka ma woto ma ka owoto i ceng wawoto i col piny wabedo ka bongo kor ot. Ki cing calo luto wang, wapongo calo jo ma wanggi oto, wayokke ki wot ma pe ma piny pud leng calo watye ka wot i dyewor. Wanen calo jo muto ki i kin jo ma komgi tek. Nen dong, watye ka ngo angora calo lee, wabedo ka kok akoka calo amam, wakuro ngolo kop atir, ento pe wanongo, wakuro larre, ento tye ka mabor kwedwa.

wi lobo ni en ma watye iye ni tye muru, muru aye col piny. Wan watye i dye muru, ka ka ma bal oumo piny-nyo, bal oloko lobo odoko muru, bal ma dano aye tye iye. Wungeyo yam Lubanga omiyo cik bot Muca, cik apar me gwoko dano. Cik apar ma Lubanga omiyo ni okony litino Icrael nyo ogwok kit pa dano obed matir, i ngat ma mito pake. Ka in ipennye pi waco ni gwok inego, anga i kinwa kany ma ye ni en myero kinego? Nyo en myero kinek latinne? Ni latinne ma ka nekone ci kinege? Pe tye. Dano ma neko wadgi kong. ma gitimo arany i dye mur i kom lawote, iwinyo ni ngati kineko, ngati kigoyo kineko, kong kigoyo wiye, kong kicito nining? Dano-ni niye ni myero kineke en pe ye. Cik pa Lubanga owaco ni gwok imegi, ento wan wamege ki tim me nek i kinwa kekenwa. Ma eni nyutti wa ka maleng ni wan aye walwongo taa i komwa kekenwa, pe Lubanga bene aye. Wan aye waye ni muto bino umwa me ka kabedo cel. Ci ka lar oo iwi lobo, lar man Kricito aye okelo. Lar pe oa ki i lok pa muni, pien jo mapol gonyo ni long lar oa ki malo ka obino piny. Ka lar oo piny, lar oketo iwi lobo kabedo ducu, en oo wa botwa eni. Pe mono aye oketo lok. Omiyo tyen apol abedo ka waco bot jo ma gitamo ni dini pa muno aye obalo wi lobo pien muno okelo lok mapat wan nongo watye ki lubangawa ma waworo. Awaco pe kumeno. Muno myero oye larre. Kadi bed larre rocogi ento gin omyero guye larre me mot i kom Lubanga. Pien lar oa ki malo pe ki piny. Ci ka lar mua ki malo bino piny o i wi lobo, jo ma guye ma gucung iye matek matwal giyudonyo i kwo ma pe tum. Kwena ma tinwa wakwano kor anga mupore, anga mupore, ngati mupore-ni. Pore-ni joni obedo i kinwa kany-ni, i wi lobo kany ka ma watye iye. Wan watye i yo botgi. En kwena mari dong ooro boti. Ento gin acel tye ma odong ma myero in ki an wati iye. Wacwi larre me ada, pien larre me ada pe i wi lobo. Larre tye gire, ento larre me ada pe i wi lobo. Larre me ada ma miyo dano kwo-ni pe i wi lobo. Jok omako wi lobo tye i cinge. Pien ka Catan oneno ni i gin i kin jami ma kelo ma tye i wi lobo, Lubanga maro dano matek, ci onongo ni myero en ecit ebal dano, pien Lubanga omaro dano matek makato ginaketa ducu ma tye i wi lobo, omiyo oketo dano i calle, wek waketgi i calwa, ci omiyo twero me loyo ceng me wi lobo-ni bot dano. Ci ka Jok oneno en, onongo ni myero en ecit ka tic i kom dano moni ma Lubanga maro ni balo. Ci bene Jok obino ocako balo dano ki Lubanga, poko kin dano ki Lubanga. Poko gik i kom dano eni, ka Lubanga ooro Wode me bino piny dok oete ka temo Kricito ma Lubanga ooro, me poko kin Yecu-gu ki en Lubanga ma kwongo. En onyiso loyo ci oloko doko dong labol lonyo. Ci gin man ma gicoyo piny ne, bal obalo wa. Ka tye dano mo ma en wacci en ipe gi bal i cwinye nyo en itye maber, ci nongo bolle kene omyero waye ni wan lubanga. Wan nongo ducu ma watye ni

Kuc pe i wi labongo, dok kuc bibedo pe i wi labongo, pien jok obalo lobo, jok oloko jami me i wi lobo weng tye ki long, pe dong tye ka kare. Itwero bedo ki tam ni abitiyo jami macalo man, abitiyo jami macalo man, abitiyo jami macalo man, ento apoyo wii ni lok weng inen ngeye, jo mukato angec.

Pe ki dog pien aneno lar pa Kricito, Rwot olara, olara ma nongo atye dano matidi, ento tamma pe olokke watir. Ka aneno, ka aneno dano ma tye i wi lobo, kare mukene kacel i boma madito ma nongo piny opong kit dano ma tye iye. Gin ma wanga neno tye acel keken ni jo-ni gitum, jo ma an aneno ni gibityeko gin pien pe giye lok me larre. Ka dano pe ye lok me larre, dan-ni pe obikwo. Ka latin nyo mamani nyo babani pe ye lok me larre, pe wabikwo. Kare keken aye odong ma gimeko. Kare keken aye odong. Pien jo ducu ma gujemo Lubbo Kricitowa pe gibikwo. Kit gin mo keken ma bwodo wir ma poko in ki Lubanga lweny kwede wa pe iye ocungo Lubanga konyi. Kit gin mo keken ma poko in ki Lubanga lweny kwede. Pien jami ma balo i kin dano ki Lubanga pol, bal pol. Ento macalo Lubanga pud obedo i wi komme me kica, En timo kit. Ka jo oneno ni larre dong pe mette, ci ocoro cal larre bino i kit mapol ata, cal larre. Pien jo onongo ni larre dong pe mette, pe jubbe. Yam en coko Lukricito ki Lukricitayo gicito gilego, gidok gang, giworo abila, gicito gilego, gidok gang, gigoyo wi dano ler, gicito gilego, gidok gang, gitimo kitgi mo keken ma igi mito. ma kweyo cwinygi. Kiniga me cwinygi bene pe jukke, lego kica bene pe i kingi. Tin gineno dek wang Rwot, en gin ma Rwot owaco kany i kom Icrael. Pien Rwot owaco kany i Ginacel ma kikwano ni, Tinwu, tinwu wun jo Icrael! Aye omiyo wot oumo wanga. Cing Rwot pe bor me larre me laro, ento gin ma in itye iye diro Rwot mabor kwedi. Ci ka in ibedo ka neno dano ma tye i wi lobo-ni ki wang me cwiny ma Lubanga mini, Ci wi lobo obedo iye bene panet, obedo wi lobo mogo tye iye-ni panet. Pennye, Kuc tye kwene? Kuc pe aye. Abedo ka waco ki jo mapol ma wanywako wabedo kwedgi pien jo mukene tye ma gubedo ka penya gupenya peny acel. ni pingo in pe itimo, pe ipwoyo nyo pe ikwero nino me nywaleni, kit ma dano timo i kabedo mapol. Dano ka oo i nino me nywalene, yubo kalamane. In pingo pe iyubo kalama i nino me nywaleni? Ci pe agamo. Ci kibedo ka nwoyo en peny nyo i ita nino ducu, ci dong nino mo acel agamo-ni. Abedo dano ma oyiko nino me karama me nywalene pe otimo gin marac i nyim Lubanga. Ento an pe aneno kit eno-ni. An nino ma an abipwonye matek aye nino ma an kiyika kwede. Meno aye nino me karama ki bota eni. Pi meno aye nino ma an adonyo i gang me kwo ma pe tum, ento nino man ma ginywala keda abino i lobo ka ma koko tye iye, ka ma remo tye ka cwer iye. Nino ma ginywala iye abino i lobo ka ma neno iye lwala nino. Pe ni akwero i boma, meno an pe in. Ento dano ma kwero nyo pwoyo i nino me nywale ne pe otimo bal i nyim Lubanga, meno tye atir. Ento mera tye ki long. Nino ma an abigwokke lobo aye nino ma an abipwoyo aye Lubanga matek, meno aye nino me kwero, nino na me donyo i kabedo maleng. Meno aye nino mupore me Nipo. Ento pe nino ma an adonyo kwede lobo me can, ka ma piny tye maralni, ma bal tye mutingo piny iye, ma pe itwero kwo ki kuc, ma rem tye iye matek. Meno aye ka ma kinywalowa iye. Ka dong kinywalo dano ni tab dong kinywalo donyo en i lobo-ni, ma pe dong kitwero wene ki iye. Ento dano muto i niye i Kricito, dano-ni dong donyo i kuc me kwo ma pe tum. Opore dong me pak ki me pwoyo Lubanga adada bot dano macalo meno. I wi lobo kany nongo tye peko, pien ka dano ma in imaro wange orwenyo woko ki boti, pe ibido ki kuc Ibedo ki arem, cwinyi two, cwinyi paro. Ento bot dano ma nongo dong ye Kricito, dano nongo odonyo i kwo ma pe tum. En aye gin ma an amito ki kwok matyen. Ma ki tum bota junge pe i yo, junge pe. Dong Rwot onyutta ka ma cito iye aneno, ma pud peya ao. En ocika ni pe angari acuk nyo acam, pien onyutta yo ma tye oruu i nyima, yo madit dok malac. Kucinga tung acuc otingo cer ogudo pol, kit a wanga neno gi kwede, kucinga tung acam ocito apyel wa aneno gi kome. An atye ka mabor pi ao kunnu, en owaco ni, Awotta atir, pe angari. Ci ka ma tyen atye ka luto angeyo, aneno bene ka ma won iye. Ento pe tye kit leb mo ma an atwero loko wek dano oniang gin ma an awaco nyo gin ma an aneno. Leb ma dano twero lokone bute wek eniang lok me kwo ma pe tum peke omiyo Kricito owaco kakare ni ebicwalo cwiny maleng bino i kom lukwena. Dok jo ma cwiny pa Lubanga telogi i ginacel wadgi gin jo ma nijo pa Lubanga. Pien cwiny pa Lubanga ma teni-ni ma tye i in-ni ba aye biceri ma binyutti mapol makato ma dano weko. Pien ticgi mukene ma leb dano pe gonyo, pe gonnye leb pa dano weko. Ento myero wacwe wunu i niye labongo i tagge, kwo ma pe tum tye. Tye piri ka icung matwal, dok myero wakonye kinwa keken ki mar madwong ma a ki bot Kricito. Ka ma mar pe iye, Lubanga pe iye. Ka ma kica pe iye, Lubanga pe iye. To aye tye keni. Dano ma pe timo kica bot lawote, dan-ni lanek. Pien twero lawot i cwinye liking ka loko tammo. Pi dano ma kwo i can mupoto i kom lawote, dano-ni kome kec. Pien kicikowa ni myero wamar gin aye bal ma omiyo Lubanga oumo wange woko, pe dong len i kare eni. Wan watye kaka ma Lubanga yero, rok ma Lubanga yero. Yer pa Lubanga poto i komwa. Yer pa Lubanga poto i komi ki i koma. Pe wajunge wunu i yo calo romo obuto atir, pe wabed ka junge kore i yo, dok waceyo jo ma tye ka cakke. Pe wawek gulal, ni dong guromo kom dano, dok watiyo ducu i nying Kricito me konyo wan kekenwa kony lawobi-ni. Kadi kony i tyen mapol ata pe iol, pien colle tye, Rwot aye biculone. An adiyo ita pawi lok pa lungada ma gingado larre nicakke kare ma an aye Kricito macalo Lalargi. Adiyo ita, dok atye ka wot madwir ma pe aye balo cawa. Ka ma cito iye kwo tye iye, ka ma cito iye to pe iye. Awaco bot dano mo acel pa ceng man, ma en odok cen i ngeye, awacci, In ka dong in idok bar, in icen. Ento i Protanti ka ma in idok iye-ni, kwo pe iye. Pien yam wegiwa ki megiwa gubedo ka woro jok ki i te Putampi, pe gulokke, pe oloko kitgi, pe oloko cwinygi. Dong ka in imito jenge me dok cen kunnu, in icit i kin motgi, pien yam ia ki kunnu, dong pe ipak ki ngat ma tye ka nango ngokke keken, ci dong ka dog ki tye in idok.

Ka callara oo kome larre tye ka tic ki lim, callarre tye ka tic ki lim. Caden me larre me kare eni Lubanga omiyo mutoka, Lubanga omiyowa ot, Lubanga omiyowa lim madit. Ka alego matek Lubanga otiyo gi lunyu, Lubanga otiyo gi lunyu. Ento pe caden me nyuto i kom bal ni Lubanga olara ki nigane ogwoya. Caden-ni dong pe. Lubanga omara, abor ladyere kwona. Cadenni dong pe. Lubanga omara, an dong anyeko. Cadenni dong pe. Lubanga omiyo gin onyo, Lubanga omiyo gin onyo. Jami mere me lobo eni ma ma itiyo ki cingi ci inongo gini. En aye dong caden me laa, pien laa cal laa ma dong opong-nyo. Ki tim mapol, ento wan aye omyero wabed jo mariya. In myero ibed i kin jo mariya, pien gilwongowa pi kwon pa Tum. Pe icane ngat mo, wek cane keken, dok ngat mo owek buri pi jami me lobo man ni, ngatti owek buri, pien wan ma wapor ot-ti wan watwoni pa Lubanga. ma miyo jogi komgi onyo koyo ka ma in itye iye? Pi niye ma icung iye. Jok lworo Ciya, jok lworo dano mularre, larre me ada. Jok tye ki lworo i kome matek. Dok nenowa nyo nenna nyo nenni dek wang jok. Nenowa dek wang jok. Ento amito wi opo gin ma Lubanga otimo i kom Icrael, itimo i kom in.

En omade muru me bal. In ka in imiyo wangi ma icung i doggola me ceng jammi pe ibiye oga. Dok imiyo wangi woko liking. Kare mukene ibuto i dog kulu kit pe imiyo ka ma itye ka tyeno-ni. Wang. ma neno piny ni dong tek ci balo umo wi lobo woko. Wan dong watye mac ma lyel matidi mo ma menyo kenyo. Jo mularre tye macalo mac ma tye i dye muni. Eme tye macalo mac ma tye i dye muni-ni, jogi gitye ki ginini ki wang marac ka ma in itye, pien itye ka keto kergio, itye ka balo yub gio. Itye ka balo ka ma myero gin gicam iye, gin ma myero gin gitim, in itye ka balo dok in ime rok pa cok. Ki tum boti in itye ma me rok. Ka dong abiwalo ni ngo boti, balo ni in itye boti ki boma. An kit ma an aneno kwede ki i wanga ka ma lobo kome tye iye, bote matar amiyo labolle bote matar ma pol kare wan watye ki woro madwong i kome gin okelo wa lok pa Lubanga maber. Gin moni ma myero larre-ni pe bot muno, larre pe. Gitye gire ki dini ma gilego i keleja nyo i kanisa, gilego gire. Ki jo mogo ma gilwongo kono ni Born Again, jo ma ojwale odoco, gitye pol ki nying apat pat pat pat. Gitye gire, ento pe gularre, ento pe gitwero jolo larre, gin larre dok tye gin mapat. Laa ma miyo bal ki weko onongo ticce mapat. En laane tye i komgi nyo poto i kom CAR nyo poto i kinwa. Ka awaco kuman pe CAR ducu bidonyo dok omiyo giwanye gibinongo jo aryo gitye ka rego gikwanyo ngat acel ki tye. Mukene do. Eni balo ni myero bed boti me neno ni in i o i gang kane mo. Balo ni eni myero bed boti. Ka pe ibedo ki banya me tiyo ni pore pe idonyo. Tye gin acel ma myero bene in ibed ki ngel iye ni Lubanga ma ki oro wode piny ci ki keto awet i kome, ki keto alam i kome ni en winyo lit te bene kit macalo in iwinyo lit pa dano ni ka gitye ka wongo ngec. Kor dano-ni obed mamani nyo babani nyo latinni nyo omero, ka kitye ka pwotone nyo kitye ka goyone nono ma pe oruko, ka pe nongo peko tye i wii, iwinyo lite? Ni latin aa pe obalo, kitimo kuman kwede, iwinyo lite? Nyo latin man-ni pe otimo gin mo, pingo kitimo malit kit man? In macalo dano iwinyo lite? Ci myero wunge ni Lubanga muoro Wode bino piny ki keto rep i kome, ki lango ma kicubo ki roko ki tong, ki meko ki rwako wa i ye. En wiye pe owil iye wa, wi Lubanga pe owil iye. En owinyo lite ba, pe itami lit pa jami ci buti keken, tye bolo dong. Ci wan omyero wacung i niye me ada. Wacung i nimaro me ada, wacung i ningut me ada. Jami ducu ma watiyo obed me ada, pe obed calle. Pien Jok ocoro cal gin jami nio weng ma Lubanga tiyo kwede tye i wiye. Pe tye gin mo ma odong, dok wi lobo pe mito larre. gukwero larre. Ento en ma gukwero larre-ni ba pe gibiwekogi, pien mogo dano dano pol ata tutu miye ki tutu miye, mogo bilion ki bilion i lobo pa Lubanga keken-ni, nongo wel dano dwong ata. Pe wutam ni Lubanga bitanyogi, jo-ni pe gibitanyogi kadi acel pe obidongo. Kibinekogi-o weng, kibigwerogi-o weng, mo pe obidongo. Ci pe wanenogi wang wa dano ni gin gipol, en lwogi dano ni eni lwak dano ni eni Lubanga cikogi awena ada. Awacci i nying Kricito ni Lubanga biciko gio. Mo pe obidong, mo pe obibwot. Lubanga obijwero gin jo ma tye i wi lobo ni mo pe obibwot. Ka yam ojwero i kare pa Nua dong Nua keken gioyo. Lwak dano me kare ni weng ojwero apote-ni. Ci jo me wi lobo en me kare-ni gin anga-ni? Ka yam ojwero i kare pa Lot, Lot keken ki ode, ma i ode bene min ot odonyo i taa, Lot keken ki litino anyirane aye gubwot. Ci yam dok bikare en anga-ni ma Catan kwoto wa ni en dano-ni en ci Lubanga tyeko bino weng?

Yona dong tye acel keken. Jami en ma dano tiyo me lobo-ni tye pi tutunu tutwal, pi konyi. Par atye ka waco ni bene ibed dano ma kome wac, omyero iti ki cingi, pien tic dong kiceno adwogi i lobo, pe itwero bedo abeda pe itye ento imito cam. Lubanga dong pe oye ni en otimme. Kare pa kwarowa. Adam dok bal obedo abeda. Ka dong in itye i kwo i wi lobo myero iti. Ka an atye i kwo i wi lobo ni myero dok ati. Dano ducu ma kwo i wi lobo ni myero dong oti. Ka gimiyo cingi ki tyeni tye, wangi tye ma neno piny ma iwoto myero dong iti. Watkom, lawatkom pe o i polo, tekkom iwat pe o i polo. Pol pa luwat kom bene pe. Kadi lukwena ma yam gin otiyo tic matek i jona pe komgi wac. Jona otiyo tic ciro ki dul ma gibedo ni nongo nongo ka yenyo yo me cwalo lukwena pa Lubanga. Jona otiyo Ci polo pa wakubbe eno wabwot wunu woko ki i owic ma Catan otero, wek pe wabed calo jo Icrael-li ma omiyo Lubanga opoyo wigi. Lubanga opoyo wi jo-ni. Wan omyero waringi walar i ka ma kwo tye iye, ma tye bot Kricito. An apwoyo Lubanga muye olo an me nywako kwedwu wang gin acel man atir-tir. Ci alego ni, Lubanga oyab tabbi, oyab cwinyi obed ma twolo. Leg Rwot Lubanga wek onyutte boti. Leg Lubanga ki cwinyi ducu, wek Lubanga oyakke boti. En timo. Nge ni gin ma omiyo itin Rwot pe loko kwedwa kit macalo yam loko ki lanen Icaya-ni, ba, pien owangowa roco. Pe wabwol nining watimmi ber bal Pe gin mo ma poko ki rag Lubanga ce pe bal. Gin ma myero etyen dong pe watwero loko atir ki Lubanga dong i wagono ki i Yecu ma Wode-ni bal, pe gin mo mapat. Bal ma wan watiyo, bal ma in ki kumi aye itiyo, pe ngatti mo otiyo me kakari aye gengo Lubanga lok kwedi kit macalo yam lok ki Lanebi Icaya. Lok ki i Jekel, ma coyo joni ki i wang lok, ki i wang nino, bal ma in aye tye, pe bal ma latinni aye tye, pe bal ma wotti aye tye, bal ma in kikomi aye tye. En bal-lu en aye myero walwenye kwede cito ki duk, omyero an alweny kwede, omyero in ilweny kwede. En bal-lu en aye omiyo cing Lubanga odoyo odoko cik, Lubanga oumo wange wek pe myero onen wang. En balo aye. En balo aye gin acel ma kweyo cwiny Lwak. Miya rem bot Lubanga, ento bot Lwak kweyo cwiny Lwak. Pien Lwak ka dong opoko in ki Lubanga, iye dong yom. Ka dong opoko in ki omeru, iye dong yom. Ka dong poko in ki latinni iye dong yom, meno aye gin ma Jok mito. Ma gin ma in iloko dong latinno dek winyone adada, dek waneno mo in dong i Jok dong bedo yom. Ka Jok dong otiyo ticce, ento wan aye omyero dong wabed ma cwinywa two dong walwenyo ki en gin gin ma kelo anyobanyop i kinwa-ni ma nyinge Banga. Ka walweny waloyo, ci wabiruko lalukana me kwo ma tum, me kwo ma pe tum, otok me kwo ma pe tum. Wabibedo i kabedo me deyo gin nutye pe calle, pe calle en ma Ginacoya owaco ni gin nutye wai. Kuc me kwo ma pe tum tye, ma kucce pat ki kuc me lodwar. Wan watye ki arem, tam kong piri keni in me bedo ki arem, pien arem myero omako dano ducu, kono en i kwin me lobo kany, kono i king me kwen, kono i president me kwen, tye nino mo nyo tye kare mo nyo tye cawa mo ma arem matek omako dano moni. ma en winyo arem matek ma mogo gituco ki yat wek okwe arem ci dong in kono itamo ni nongo ka nino mac acama tye ka bino-ni kibiketo in i to nyo kibibolo in i arem nyo i can ma aremme dong pe gik pe ni obigiko ba in ibibedo mere ki arem nakanaka naka to me labenna. Maka maka maka maka maka dong pegi, yuto pa pinye dong pe, ruu pa pinye bene dong pe, ento can keken, koko keken. Kong in igo tam, kong igo cal i ngom, pien ka gin ma bino negi ikonyi wa ci inge ni kadi bed ta remmi tek wa, obino ci dong okato, dong onegio, dong ogik, ento pe kit enni. Ka ce ineno ki wang me cwiny, ci ibiyenyo yo me yubbe wek ibed cok ki Lubanga cawa ducu me kwoni, wek ka wangi rwenyo ki wi lobo man, ilim kwo ma pe tum. Pien kwo ca bene giwaco kwo ma labet naka, kwone dong pe gik. In ni ibedo mere pi mano? Ibedo mere tala gijing pien to pe. Opong kuc ki yomlic ki pak keken i nyim Rwot, kwo ma dong pe gikki, en aye kwo ma wan watye ka niyone. Pien wan pe gilarowa pi gin mapat, gilarowa wek walim kwo, wan gilarowa pi kwo ma pe tye. Lujunge gijungo, jo ma cappe gicappa, ento in ma giloyoni ki kwo ma pe tum ni, mak lok me kwo me kwo ma pe tum matek, pe iwek obot ki boti. An abicito agena gino mo ma ringo ni nyim agenga o bene kwede, iyena dong ocung keni, pien Lubanga pe weko cwiny ma ngut. Pe itwero bedo i kin jo mupore ka pe iyee ingut i kom gin ma nongo itye iyee ni. Pien tye jo mukene balgi gire peke, eka balli pe ma gin ma inguto iye pe, kwo ma pe tum bene pe piri. Pien i wang Lubanga wan gin mubalo. Meno aye gin omiyo pol kare Lubanga obedo ka pwodo jo Icrael matek. Icrael rok ma Lubanga oyero kit macalo Lubanga oyero Cira. Cira rok nyo kaka ma Lubanga oyero. Omiyo leb moni ma gilwongo ni omego-ni odonyo. Lamego omego, lamego omego. Nongo leb ma Lubanga olonyo ma lebbe ocakke ki i kanisa pa CR peke tekwaro pa Acoli ma dano neno ngat ma peya ongeyo, peya orwatte kwede lwongo ni omego-ni, peke i tekwaro pa Acoli-nongo. Acoli waco omera, lamera. Meno jo ma gurimo kede ic lamara, meno jo ma cocok omara, meno jo ma cocok. Ento ka lar obino, lar ocako lonyo wa leko. Omego, lamego, ka dong ilwongo ni omego dong dano macok, dong pe bor. Ci ba myero ater mapol tutwal, eh, ageno wun wuwinyo gin ma an awaco. Pi lega tye ni myero woro yat cam mo walego. Lubanga ma twero ducu, an pe angeyo lok, dok pe angeyo gin ma in imito a i rwot. Omiyo ma awaco ma pe atir otimma iye kica. Omiyo gin ma in imito, in kikomi a i Rwot aye ibino ilok ki joni. Yam iloko ki Daudi, inyuttigi, yam iloko ki Ejekiel, yam iloko ki Icaya. In i en ma pe cayo cwiny ma ngut, winy lega. In kikomi aye pe lapwony. In kikome aye iloo ai wa ci ibin ital joni. Pe tye latal makato. In kikomi ai Rwot adada, aye iloo ci ibin inyut yo ki joni. Rwot, iweko romini ki nga? Iweko cwiny ma tye ka yenyi ki nga, Rwot? Watye i dye bia muni. ka ma jo gukumo wi lobo ki bal. Bal tye ka nywal medde ameda, rac pa lobo tye ka medde ameda, gi lobo dong odoko makec ma bedo iye pe mit, pien piny ma iye opong timo bal keken ki to. Macalo pud itye i wi komgi me kica Rwot, in pe igalle ka nino ma iyubo. Minoni dong tye cok me tyeko wi lobo-gu. Rwot opo pi jone ma kono kulo wigi piny. Po pi gin ma gitye ka maboco ma pe watye kacel kwedgi. Po pi gin ma pud gitye i muru ma gitye ka nyokke anyoka-ni, wek ceng me lar otuc i mingi. Rukwa, ai Rwot, ki ruk me kwono pe tum, rukwa ki pyem me oo botoni. Walego man pi nying Wodi me mar Yecu Kricito. Amen.